Майның тугызынчы көне гадәти генә дата булмавын күпләребез тарих битләреннән генә белсәк, бүген районыбызда гомер итүче җиде сугыш ветераны бу көнне күз яшьләреннән башка искә ала алмый. Тугызынчы майда илебез Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итте. Районыбызда да тантана җиденче һәм сигезенче майда авыл җирлекләрендә, ә тугызынчы май көнне Арчада узды. Арча үзәгендәге мәйдан ул көнне иртәдән кичкә кадәр бәйрәмчә рухта иде. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның чыгышлары белән башланып киткән кечкенә парадны Җиңүгә багышлана дип аталган әдәби-музыкаль мәйданчыклар һәм интерактив зоналардагы чыгышлар дәвам итте. Бәйрәмгә килүчеләр кыр кухнясында пешкән ботка һәм кайнар чәй белән сыйнана алдылар. Мәдәният йорты каршындагы мәйданда мәктәп һәм авыл музейлары экспозицияләре әзерләнгән иде. Бөек Җиңүнең 77 еллыгы хөрмәтенә уздырылган парад бәйрәм чарасында төп өлешләрнең берсе иде. Җиңү парадына тезелгән райондашлар спорт комплексы яныннан шәһәр үзәгенә кадәр уздылар. Барлыгы 30 төркемгә тупланган хезмәт коллективлары, кулларына шарлар, чәчәкләр, плакатлар тотып, горур атладылар. Военнослужащими Красной Армии Алексеем Берез. Иң беренчеләрдән булып җиңү байрагы белән Россия, Татарстан, районыбыз байракларын һәм Бөек Ватан сугышының 10 фронт штандартларын күтәргән байракчылар керде. Хәрби комиссариат офицерлары шәһәр һәм авыл җирлекләренең ветераннарын утырткан бәйрәмчә бизәлгән автоколонна парадны дәвам итүчеләр булды. Я помню, я горжусь һәм Үлемсез полк акциясенә кушылучылар иң зур төркемнәрнең берсен тәшкил итте. Аларның кулында сугышта батырларча һәлак булган әби-бабаларының фотолары иде. Үлемсез полк акциясенә районыбыз башлыгы Илшат Нуриев һәм бәйрәмнең хөрмәтле кунагы Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Әюпова да кушылды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек, мәгариф, мәдәният идарәләре аерым төркемнәрне тәшкил итте. Мәрхәмәтлелек үзәге һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, үзәк район хастаханәсе, Арчада эшләүче предприятие һәм оешма коллективлары да парадка кушылып шәһәребез урамы буйлап узды. Сугышчан туганлык иҗтимагый оешмасы вәкилләре парадны төгәлләүчеләр иде. Һәр оешма алдыннан хәрби тематика белән бизәлгән машиналар узды. Бөек җиңү парады тәмамланганнан соң митинг башланып китте. Райондашларны һәм бәйрәмгә килгән кунакларны район башлыгы Илшат Нуриев, Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Әюпова, Арча һәм Әтнә районнары буенча хәрби комиссар Алмаз Бөрһанов сәламләде.

Тыл хезмәткәрләре, хөрмәтле районыбыз халкы һәм кунаклары, сезне иң зур бәйрәмебез, Бөек Ватан сугышында Җиңү көне белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Безне 1945 нче елның Җиңү языннан 77 ел аерып тора. Ә шулай да Җиңү бәйрәменнән дә яктырак, изгерәк һәм тантанлырак бәйрәм юк. 1418 көн һәм төн дәвам иткән Бөек Ватан сугышы һәр йортка, һәр гаиләгә керде, һәр йөрәктә җуелмас тирән эз калдырды. Сугыш елларында Ватаныбыз бәйсезлеген саклап көрәштә күтәрелгән халкыбызның үлемсез батырлыгы турында истәлекләр һәр кешенең күңел түрендә һәм бу хәлләр юкка чыгарга тиеш түгел. Бөек Ватан сугышында җиңү, ул милли горурлык, хәрби дан һәм Ватаныбызның каһарманлыгы символы.

Битва за Москву, Курская дуга, Брестская крепость, Сталинградская битва и другое многое. Сугышның беренче көннәреннән үк Арча районыннан 25 мең кеше фронтка китә. Кызганычка каршы, аларның ундүрт меңнән артыгы кире әйләнеп кайтмады, сугыш кырларында ятып калдылар. Арча районы үзенең геройлары белән горурланып яши.

Аның икесе бүген безнең арабызда. Тәлгать абый бу якта белән Мидхәт абый бу якта утыралар. Барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен дигән девиз астында тылда алны-ялны белми фидакарь хезмәт куйган хатын-кызларыбыз, өлкәннәр һәм балалар Җиңү көнен якынайтуга гаять зур өлеш кертәләр. Менә монда утырган 60 ветераныбыз, алар инде безнең бу вакытта сугыш чорларында балалар булса, алар бүген үзләре Хәзер өлкән яшьтә. Фронтовиклар һәм тыл хезмәтчәннәре көче белән Арча районы яңадан торгызылды, матур киләчәккә нигез салынды. Аларга рәхмәт йөзеннән районыбызда яшәүче һәр кеше, һәлак булган фронтовиклар истәлеген саклау, арабызда яшәүче ветераннарга, тыл хезмәтчәннәренә, Һәлак булган сугышчыларыбызның гаиләләренә игътибар һәм кайгыртучанлык күрсәтүне бурыч итеп алырга тиеш. Арча районы халкын сугыш һәм тыл ветераннарын Җиңү көненең 77 нче язу белән Ирада Әюпова да котлады. Кадерле ветераннар, хөрмәтле арчалылар, дорогие наши ветераны, уважаемые жители Арского района! Сезне чын күңелдән Бөек Җиңү бәйрәме белән котлыйм. Бабаларыбызның батырлыгы бәяләп бетермисез. Һәм без аның алдында баш иябез. Дөньяларыбыз тыныч, имин булсын. Халкыбызның сугыш кырларында һәм тылда күрсәткән батырлыгы, кешелек хәтерендә мәңгелеккә калсын. Сердечно поздравляю вас!

Хөрмәтле Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары! Сезне барыгызны да халкыбызның иң якты бәйрәмнәренең берсе булган Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы белән котлыйм. Бу көнне без Ватанны саклаучыларның үз бурычларын намус белән үтәгән һәркемнең батырлыгын, кыюлыгын, геройлыгын зурлыйбыз. Хөрмәтле ветераннар! Сезнең язмышыгыз һәм батырлыкларыгыз безнең күңелләрдә мәңге сакланачак. Бөек Ватан сугышында узган гасырның иң кырыс сынауларының берсе булып тарихка кереп калды. Хөрмәтле Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тыл хезмәткәрләре! Бүгенге бәйрәм көнендә мин сезгә Татарстан Республикасы хәрби комиссары генерал-майор Погодин Сергей Николаевич һәм үз исемнән рәхмәтемне һәм хөрмәтемне белдерәм.

Хәерле көн, бәйрәм белән! Без Ватаныбызны сакларга армия сафларына алмашак гражданнар. Сезгә, хөрмәтле ветераннар, хөрмәтле ветераннар, хәрби бурычыбызны намус белән үтәп, илебезнең тынычлыгын сакларга ант итәбез. Җиңү алып килгән өчен сезгә бик зур рәхмәт! Исән, имин булыгыз! Митинг ахырында Мәңгелек ут һәм һәйкәл каршына һәркем чәчәкләр салды. Бер минут тынлык белән яу кырында ятып калган батырлар искә алынды. Җиденче классны бетергәннән соң колхозда 50 ел колхозда эшләп пенсиягә чыктым. Без элек сугыш балалары бик авыр еллар уздырдык. Хәзерге заманда тормыш бик әйбәт, матур яшибез. Аллага шөкер, еллар тыныч булсын, еллар имин булсын, я Рабби Ходаем. Минем әтием 1941 елны Ахмет Кашшаф сугышка килеп барды. Шуннан 1942 елны Украинада халәк булды. Вот, шул. Үземнең алты балам бар. Әтиебез сугышка китте. Әти китеп бер атна торгач, абыемны да алып, Әлмәттә укытадыр абыем. Әти дә кайтмады, абыем да кайтмады, үлделәр икесе дә. Бәйрәм белән Икесе дә үлделәр. Менә абыемның язуын әле таптылар. Үземнең алты баладан Рәхмет Илдар дигән малаем өч елда дүрт ай моряк булып хезмәт итте. Тагы бер малаем Нәй Ганеттинов булган, Афганстанда хезмәт итте. Исән әле монда булды, булды. Үзем ат та карадым, Лаеш урманында утын да кистем, яшелчә бригадиры булып та, юл бригадиры, бригадиры булып, кечкенә генә булсам һәм җөрдем бар эшкә дә. Менә Аллага шөкер, инде балалар бүтән сугыш күрсәтмәсен. Оныкларыбызга шушы матур, бәхетле тормыш гомерлек булсын. Балаларыбыз Балаларыбызга, оныкларыбызга шушы бай тормыш гомерлек булсын, еллар тыныч булсын. Ну, дошманнарга ирек бирмәсен безнең ил. Моңарчы җиңде, моннан соң да җиңәргә ятсын. Алты яшьтән авылда сугыш елларында көтү көттем, әни белән бергә. Шуның өчен менә менә бу медаль 30 еллык аба ашланган медаль әни белән икебезгә бирелгән медаль. Әни югалтмас. Шуны кирәк вакытта сакларсың диде. Әйе. Менә аннан соң инде сугыш еллары бик авыр булды. Ашарга булмады, эчәргә булмады. Әтине 41 елны сугышка алдылар. Дүрт бала белән 34 яшендә әни тол калды инде. Шуннан башка әтине күрмәдек. Сугышта инде әнидә абыем биш баланың абыем он бер яшьтә калды апам тугыз яшьтә аннан калган абыем җиде яшьтә мин өч яшьтә дүрт ай ә сигез айда калган инде биш баладан бер үзем генә калдым инде вафат булып беттеләр бөтенесе мин үзем арча районында инде илле еллыгын бирде культура хезмәте күрсәтәм менә Элек менә бу дом культураны мин төзеп чыккан дом культура буеме. Аннан соң анда эшләдем 14 ел директор булып. Аннан соң металлист булып та эшләдем. Аннан аннан пенсиягә чыккачыннан инде кондуктор булып та эшләдем 5 ел. Менә шундый эшләрдә эшләп, хәзер менә 83 яшь тутырдым февраль аенда. Берничә ай дәвамында район җитәкчелеге һәм хәрби комиссариат белән берлектә сугыш кырына китеп кайтмый калган, исемнәре беркайда искә алынмаган райондашларыбызның эзләрен барладык. Бу игелекле эш бүген дә дәвам итә. Бәйрәмнең бер өлеше әнә шул Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган якташларыбызны искә алуга багышланды. Хәбәрсез югалган биш солдатның документлары туганнарына тапшырылды. Тумышы белән Печмәнтау авылыннан булган Нәфи Хәйретдиновка ике агасы Хәбир һәм Сәләхетдин Хәйретдиновлар, Субашатуда Тәнзилә Әхмәтҗановага әтисе Шәфикъ Төхвәтуллин, Наласадан Фәния Сираҗиева һәм Фәрит Әһлиуллиннарга, бабалары Әһлиулла Сабитов, Яңасаладан Маһиҗәләл Рәхмиевага бертуган абыйсы Зәбир Исмәгыйлевның кайда һәлак булулары турында рәсми документлар бирелде. Бәйрәмнең төп өлешләре тәмамланганнан соң, шәһәребездә тантаналы чаралар дәвам итте. Арча үзәгендә һәм Җиңү паркында бәйрәм концертлары оештырылды. Күңелләре белән һәрвакыт яшь калучы өлкән буын вәкилләре яшьлек җырларын башкарды, ә яшь буын ветераннарга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Кичке бәйрәм концерты Үзәк мәйданда булды. Арча кичләре кичке сәгать тугызга бәйрәм салюты белән тәмамланды. Ул Җиңү көне җыры астында яңгырады. Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә була, районыбызда узган быелгы Җиңү бәйрәме алдагы еллардагы белән чагыштырганда күләмлерәк, матуррак, дәрәҗәлерәк узды. Пандемия аркасында булмый калган бәйрәмнәр сагындыргангамы, халык күплеге һәм әзерлек дәрәҗәсе сокланырлык иде.